lexi xi nga endlaka leswaku lavambirhi va nga kala va nga chadisiwi hi muchado wa ku kwetsima hi nga xi vula sweswi kumbe hi miyela hi laha ku nga heriki amen, amen.
kutani mi ta kombela ku va va tekana va cuka ndzi ta swi lava ivi ndzi swi vutisa siku lele a xihundla xa timbilu ta vanhu xi nga ta paluxiwaka loko a xikarhi ka n'wina vambirhi mi tiva xivangelo lexi tiyeke lexi xi nga mi pfalelaka a ku va mi nga katekisiwa hi muchado wa kwensini mi nga tisola sweswi amen kutani ke leswi mi tekeleke enhlokweni a ku nghena emhakeni leyi fanaka a ku ti a ku chava xikwembu na ku chaviseka na ku hlonipha swa fanela kutani ndzi ta vula a marito ya muchado leswaku mi ta kota a ku va mi landza wona aka nkama amen ta kombela ku va va mi pfuna ni ta kombela a ku va mi khomana a mavoko ya xinene Eka muteki, xana wa n'wi teka ansati loyi? Wa tshembisa a ku n'wi hlayisa, u n'wi hlonipha, u n'wi rhandza, a ku va evusiwanini na le vukosini, emavabyini ni le ku hanyeni. U ta n'wi hlonipha, u ta tshika hinkwavo ku namarhela yena ntsena ku va nsati wa wena wa xiviri a vutomi la wena hinkwayo xana
Eh, ni ta tshika hinkwaswo ni n'wi teka ni hanya na yena ni a te hi laha ku nga heleki amen
Eh, nkulungwana wa ku tsaka a wu pfaleliwanga amen loko hi twa marito ya ku tsakisa amen eka mutekiwa xana wa mu teka nuna loyi a va nuna wa wena wa xiviri u ta mu- wa tshembisa a ku mu hlonipha u mu hlayisa u mu rhandza u ta va tshika hinkwavo vanuna evusiwanini ni le vuhosini emavabyini le ku hanyeni a ta va nuna wa wena wa xiviri hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka wena xana hi swi twile
vulavula xitsonga amen kutani ndzi ta kombela a xikombiso

ayikona mingi tatana wa kwentsima xikwembu lexi endleke tilo na misava hi hlanganile hosi ya tilo emahlweni ka timboni leti ti tshameke ni le mahlweni ka wena a ku ta hlanganisa lavambirhi hi muchado wa ku kwetsima lowu vekisiweke hi muapostolo pawulo leswaku lava nghenaka ka wona va fanele ku nghena hi ku xixima ka rito la wena hikuva lava va nghenaka hina ku nga li hi rito la wena a ku chada ka voho a ku amukelekanga mahlweni ka wena kutani hosi a kwetsima kombela ku hosi rhangela nkama lowu leswaku hosi ya tintswalo a ntwanani lowu Jehovha va wu bohaka a siku ra namuntlha, ku nga ri na munhu na un'we loyi a nga kotaka ku va a wu tshova, leswaku Xikwembu xa Ukwetsima a nga li vanhu lava hosi va va hlanganisaka, a hi murisi a va hlanganisaka, kambe vona ha voxe va veka a xipfumelelwano amahlweni ka wena siku ra namuntlha. Loko hosi u heta xipfumelelwano lexi, U ta teka hinkwawo maphepha ivi u famba na wona laha hosi u tshamaka kona. Loko va ta lava ku va hosi va susa ntwanano lowu, va nga ta kuma laha Jehovha va nga ta susaka kona ntwanano. Kutani Xikwembu a nga kombela ku susa madzolonga, ivi hosi ya tintswalo a nkateko wa wena wu teka ndhawu hi vito ra Hosi Yesu Kreste. Amen. A hi yimbeleni.

lele a xikwembu xi nyikeke lona a kusukela ka namuntlha lava mbirhi i nuna kutani leswi a xikwembu xi swi hlanganiseke u nga tshuki ku va na munhu

endla makungu hinkwawo ya ku va hosi a dawulesakwetsima kambe siku hosi va ku swihetisekile matimba hinkwawo ya satana hosi a ma vahansi hi mhaka laha swi tiva ku hosi hi fanele ku va hi nyiketa wena hinkwaswo a ku va hosi va tiva leswaku va hilaha jehovha xikwembu xa hosi vasolonga hinkwaswo swi ya tile swi nga tsemanga